Vaseketeri na vayingiseli va Gaza Reactors i siku rin'wanyana lero xo sungula ni lava ku mi amukela ka video yintshwa ya Gaza Reactors leyi nga ta khe hi reactor ka documentary ya Thomas Chauke na Shinyori Sisters sukusela le masunguleni ku ta fika la va nga kona sweswiwani so va ta va khe va hi byela ku ku humelele yini ku humelela yini and then ku ta ku ri na vanhu va ta va khe va fakaza and then na mi ni lava ku n'wina mi vona na mina video leyiwani and then hi fakaza swin'we otherwise u nga rivali ku subscribe ka channel ya Gaza Reactors u la u like video leyiwani hi Xitsonga xo hlantsweka u like video leyiwani u yi share na van'wanyana vamakwerhu and then xikulukumba ku hi vona yi hela a hi ngheneni ka yona a hi sunguleni ka rhandza ku mi masunguleni.
khensa. Nga rivali ku subscribe na Eh, no like.
mi ndhundhuzela.
Okay, bra Mike ku va mi ri kona aka malembe lama nga hindza ya 25 mi ri karhi mi sapota thomas chauke khomisani sweswo na hina hi 25 ta tshama hi karhi years. hi phamela leswinene Hey, 25 years hi malembe mo tala ebone hi quality ya ina ya vi- ya ya video ya kona ku se ni malembe mina ni ni thomas hassan chauke eh loyi van'wana na n'wina mi nge hi xinyori Ni- hi ku velekiwa ni velekiwa kwala tikweni leri ra ka mahlohlwana a sale makaya etikweni ra hosi xikundu hi laha ni nga velekiwa kona ni kulela kwala ni sungula hinkwaswo leswi ni nga swi sungula ku risa tihomu ni risili na mina ku fana na van'wana a ni ya dibini na vurhonga ni biwa hi madibani loko ni lahle tihomu ku fana na van'wana na van'wana vanhu ku sukela ka siku ra ku velekiwa ka mina ku ti ta fikela eka siku ra ku sungula ntirho lowu lembe ra kona ku nga 1964 kokwala tikweni ra hosi xikungu futhi munhu ni teka ni mi heleketa kona mi ya mi ya twa na vona ku va ta ku yini nasana twisesa e n'wana

eh, a ni lava ku mi ta tshama la ku nje leswi mi nga va yini ndhawu yo tshama hi swona
Ahe. Vuya. Ayy. Vuyani mavezi. Mi ta mi ri njhani cawu? Hi pfukile.
Vuya njhawu. Ayy. Mi pfukile. Hi pfukile.
Hi pfukile swinene nga pfuxela n'wina. Hina hi pfukile. Hi swona. Pfukani. Hi na Thomas Chauke lawani. ene thomas chauke ya kwala misaveni u tiveka tanihi muyimbeleri wa ndhuma swinene se n'wina ku va thomas chauke a ri muakatiko
bozo leyiwa i presenter ya documentary leyiwa e bafo i khale i khale content yi ri gamini kahle kahle loko vona quality ya camera leyiwa yi pfa yi humesa milayenilayeni le xikarhi ka xikirini so leswi vulaka i khale content yi kha yi ri kona emisakazweni a hi swo sungula sweswiwa a swi sungula hi vudyona ni i khale swi ri gaming kha swi endlekala a yi tiyi nga ku yo mi twa i nga ri a ku ri lembe rini n'wini mi twa i nga ri a ku ri lembe rini loko documentary leyiwa yi xutiwa hi mhaka swi tikomba ingaku i malembe loko presenter yi za yi vula ku twenty five years. va kha va ri ka music ni twa i nga ri a ku ri nkarhi luwa wa mahetelelo loko ku huma album ya ya Ximatsatsa number twenty five maybe yi nga va yi hume vo ma twenty sixteen so and munhu loyi a sungule music hi nineteen ninety four. Loko ni tsundzuka kahle eyi conteticaleri game na swi sungula wa wa tiko ra n'wina kwalawano mi nga hi byela yini swo tala hi yena Eh, ni kombela ku nghena ni n'wini mi sala mi ni hleva ni nga ha ri kona hi swona
Thomas Chauke e bebuliwe kwala

na hluvuka hi n'wi seketela swinene thomas chauke na mina laha tikweni ra ka xikwembu ku nga sale makaya ni n'wi seketelaka hi ku rhula atikweni se laha hi le kaya ka nkulukumba thomas chauke lava nga la ndzhaku na la mahlweni i vana va vona kasi mukhegulu la e mhani wa nqambi ya hina leyikulu thomas chauke e mhani mi nga hi byelanyana switsongo hi thomas chauke
n'wana wa mina e mhani
leriwa ku fa ku ri themba lera xo basa leriwa ku fa ku ri themba leriwa i nge he ri tivi sweswiwa i nge he ri tivi sweswiwa vanhu lavowa va nga la hi nge he va tivi xo ku nge he va tivi Sweswiwani ni vo tala va kona va fanekele va hangalakile ku sunguriwe swindyangwani ku endliwe mindyangu A mi nga sweswo endlanga swo tala switsongo swi ya tshama humeleleni hi xinkarhani lexiwani un'wana wa mina mina hi mina tsatsawani wa masiya ka ta chawuki ni bebule ntlhanu wa va- wa vanhu va vavasati ntsena se ni bebula n'wana loyi loko ni bebula n'wana loyi xi kula xi fika ku tanihi loyi se a ni xiya xikolweni loko xi ya ku xikolweni xi ya xikolweni xona swi pfuka xo thya ku na swithinana leswiya swa swa swa leswa la parafini swithinana leswiwani se kasi u ta pandza swithinana leswiya a teka vusenga bya mina kha vamba kha chaya kha chaya loko ni pfuka nampundzu ni vandzeka mati hlamba mati ya xikolweni a ta hlamba mati mali yo yi hlamba mati hlamba mati ya xikolweni xichangani xichangani ku ri xi lehini hi ndlela yin'wanyana i nge xi twisisi cause a ni la ku mi hembela ne ku na ku na ku na mfundhisi un'wanyana ni nga tshama hlangana na vona ye kwale mm, a kerekeni yin'wanyana so mfundhisi lava va nyiketiwa nkarhi ku va fanekele va ndleni loko kereke yi huma va fanekele va pfalela ntirho hi xikhongelo loko va yima mahlweni va vuye va vula ku ri um a hi tsipeni mavoko hi yimisa matihlo i ve ni twisisa ku ri va lo vuya va swi opposer kumbexani va lo va lo phazamiseka coz ve ri munhu nkulukumba a nga a nga vuriwi hi yena and then I think like sweswiwa loko mhani va ku a hlamba mati ni twa nga ri kumbexani ku na tindlela tin'wani ta Xitsonga leti humesaku ti-sentence tin'wani hi ndlela yin'wanyani yo ka hi nga yi tolovelangiki. Cause Xitsonga xi lehini and a nge a hi nge predict ku xi tani ku hikuva Xitsonga xi lehe too much. A ti a famba.
A ni tiva ku yi xikolweni. Kasi u jike na tshuka ra ntsoma le u le ku gongondeleni ka xikotela lexiya loko va ya vuya le xikolweni u vuya konako e impela uhemba eh se ni vutisa lava nga ya xikolweni va a nga ti wa hemba kasi thomas swi yo yini kunene kunene ku ya xikolweni ku ni ka va ka yena n'wana un'we ri taniwa Vito lerone. eka ku ya xikolweni eh Kasi sini sweswo swi Thomas. endlaku ni ka ni yela thicara marhanele wena marhanele mina n'wana wa ntsandza nga pfumeli ku ta xikolweni a ku mara wo endla yini n'wana loyi i dyondza ngopfu i dyondza ngopfu na nhloko yo olova se wo endla yini loko a nga ti xikolweni i vhela ni n'wi voni la xikolweni ni ku n'wi tele no hubu nampundzu no tseleka mati thomas thomas mhani pfuka pfuka u hlamba ya xikolweni u pfuka u kasi thomas wa kha wa ta yi basikirile wa kamarhani hi lowu thichara wa kona u fika u tshama kwala loko a pfuka u kuma thichara u yo tshama kwalaho se u hlamba mati teka tibuku u rhangisana na thomas a nga pfumeli ku ya xikolweni ene ni nga swi koti ku va kumbe ni nga lava nkhavi ni n'wi ba ni swi reka hikuva i n'wana wun'we loko no ba nkarhi wun'wana xi to ni fela ni ta sala na yini atswareja ri swi tiva se xinyori namuntlha wa tiveka hinkwakonkwako mara xinyori na tshemba u ve na masungulo eka gondzo leri ra vuyimbeleri se mi nga yi hundzisani kwalaho nga ku xinyori u sungule njhani vuyimbeleri byakwe ku ri wa tiveka hinkwako hinkwako xinyori a ni swi tivi no swi twa sweswi ni vulaka kambe ke vito ra xinyori la a nga sungula kona u sungule i lo ti sungule wa vona um ni twa va ku ku hava musi ku ri hava ndilo um a hi swona nkarhi hinkwawo hi leswi wu kona musi ku nga vangi na ndilo xinyori a nga sungulanga bende yin'wana xinyori i lo sungula a dyondzisiwa nkatara ntsena a dyondzisiwa hi malume wa yena daniel chauke makhuva wa le ka ximixoni hi yena a nga ni dyondzisa katara kusuka kwalaho ivi ni yena ti sungulela band ya mina se u tlhariwile mano ku khoma ndlela yo ya joni loko a khoma ku ndlela yo ya joni swi ya swi ya tsandza le joni loko swi tsandza ohu se a nyikiwa katara hi kokwa wa kona i daniyele makhuva thomas hi ko swi nga ta endlani swilo leswi hikuva a no tihuwela se a ku laviwa vanhu va hamba va chaya na yena va huma va famba va karhi va chaya sweswo sweswo a ka a kuma n'wana loyi nge i khoti i mani ku va a sungula ku ya joni va ku va ya ku rha yi khoteni i ya va veka ku hi vana va vanhu a ku ha a rezi ni ta swi vona loko va ri le joni leyi van'wanyani va ni telaka vona wa vona swa swi endla ku la joni la wa hlupheka na vana va vanhu ah, ku swi ta ku yiniki swi swa kona ki na vana va vona a nga vuyiki a ni khala ku ri ha tifomu a yi ri wo mapatile a wu wo ta wa vona vo vuya kota fika un'wanyana lo gezani wa ka mbhizana No a va njhani va Tomasi? A ku, Heyi, leswi va swi endlaku Tomasi laha Joni laha, swa pfurha, swi nandzila, a mi swi tshamelanga. Leswi van'wana va nge va le xihlahleni, va le ku dlupekeni kwahala va nga tshama kona, a ku, Va hemba, mi nga twi, va hemba ngopfu vanhu valava, hi ku ni, ni ngati ya mina yi nge dlayi. Ivi se va ta vuya ka, ha, vo vuya na mindzhwalo, ha yi khona, ho twa yi bele kwaha kaya. vo nghena kwala kaya a ah, hi n'wina hi va ha hi thuletela mindzhwalo ya vona kwalaho ni tinyungubyisa hi yena n'wana loyi kambe manjheni mi nga hi hlamuselenyana hi ku tika swiganga leswi nga va kona loko gondzo leri ra ha sungula ku tika ku ve kona ngopfu loko ni nga ku vulavulaka dyambu ri za ri pela kambe ke swintsongo ndzi ta swi hafula ku ve kona ku tika lokukulukumba ngopfu ku hava xilo xa kahle xi ta ku ku olova lexi xi nga xa kahle xi ta ku tika xi lava mbilu xi lava ku tiyiseriwa xi lava ku tiyimisela xi lava ku hitekeriwa hi leswi swi nga humelela a swi tika swinene eku sunguleni loko ni ta sungula ku aka vito leri um ni nga si rhekoda na ku rhekoda ni sungule hi ku famba ni karhi ni buka swikolo ni buka tiholo ta swikolo famba ni karhi ni chaya kona ni nga swi tiveka na ku hi mina mani ni chayachaya ni karhi vanhu va nghena hi va ma ten cents vanhu va nghena hi va ma twenty cents nkarhi un'wana u kuma ku ko va na mune wa vanhu eholweni leyikulu ni hetelela ni koleke 40 cents mari ni nga heli matimba ni ya emahlweni a vhenda a yi famba hi milenge ku rhwariwe ti-battery ti-12 volts batteries na na ti-galaxy hi famba hi ya hi ya cina va vhenda loko hi ya vuya hi vuya hi milenge na vusiku swi karhi swi tika ni tiyisela ku fikela laha ni nga kota ku kolekta mali ya vama 120 rand kusukela ka 40 cents mali leyi nga ta ni pfuna ku ri ni qacha movha ni hakela movha wa ku yi heleketa ni ya ni ya maketa ni ya maketana na ti-recording studios a joni nkateko wa kona a ni sungule ni tirha a joni a ni ku tiva a ni nga ri na problem ku ri joni ni fambisa ku yini hambileswi a va ha khomela madompasi kambe ke ni ni fambile na bende ya mina ni ya humelela joni hi famba hi cina lomu ya vaduve a a a a swi ti chini hi cina lomu ya vaxawela a swi ti chini hi cina va park station hi cinela ku ri hi ta kuma mali ya ku ya ku hanya hi yona hikuva a ku ri hava mali liya ya 120 lo helela ka transport ntsena kusuka kwalaho uh, ni tsundzuka siku rin'wana loko hi 1976 hi juni ya ya hlangana na vafana na vanhwanyana yi sukile black power 1976 kasi mi swa 1994 ni swi kuma kwini ya ya hlangana na vafana na vanhwanyana yi sukile black power uh, a ku ri siku leri va nge a zi khwela ende hina a hi ri movheni a yi lava ku hlangana tiravoko xikwembu xi bakanya sweswo hi kota ku phunyuka hi hundza a ku ri ku tiyiseriweni sweswo hambi a tiphayiphile ntirimo ni ri timhakeni ta ku eh. ni za ni humela na nga kona ni ku ni ta endla nyorex hi 1980 ni endla nyorex 1980 a yi huma yi ri kahle yi sawunda kahle swinene leyi ya khompyuta na tlilina ta van'wana ti-album
kumbexani mi nga yi hundzisa ku langa ku eh, mi swi koti njhani ku ze yi pfumelela nkateko wa ku ya rhekhoda kwelejo swi te njhani a ku na nkateko wa ku rhekhoda tanihiloko ni vurile ku ri ku tiyimisela i ku tikarhata i ku swi chivirikela a wu va ngi kona nkateko ni lo famba ni ni ya ni ya vulavula na vakulukumba lavaya swi tika ku fikela munhu loyi a karhi a tiveka swinene ni nga n'wi kuma a ri busy kona a studio xexo hi imkhonto hi mhaka ya ku va ku ri na mkhonto lahaya va ku hohi lowu n'wana muchangana nghena hi ta hi ta ku loko ni nghena lahaya na bendi ya mina eyi ku hava makadibokisi a va ku hi ya rekoda two sides two sides swi vulaku seven single a yi vitaniwa seven single tinghoma oh, timbirhi ntsena hala na swi rekodani swi tsanana loko va twa ni banyorexe ni ba telegram a tlulela henhla eh, eh, the late nzimande hamilton nzimande a ku 10 sites se sweswo a vula album manje na vula 10 songs nkateko ni wu kume kwalaya ni vela ni kume recording se ya recorda album leyi album ya kona yi nga ha humangiki ti ri 10 sites leyi a nga vula yona ku nga huma va teke tinsimu ta ta ntlhanu ta mkhonto va teka tinsimu ta ntlhanu ta mina va katsa ndhawu yin'we yi va album yin'we laha yi nga nyorex hala hala kun'wana yi va mantengu sisters
even though va fike va mixa music wa yena va wu mixa na wa munhu un'wana ni twa i nga ri a ku ri marketing ya kahle as like if munhu a xava disk ya yi one swi vula ku ri already artist yena va n'wi introduce ka fan base ya artist liya yin'wanyana a ku ri marketing ya kahle na swi twisisa ku it sounds like va n'wi robini or something mara a va nga n'wi robanga a ku ri marketing ya kahle cause a ku ri free promo a va n'wi promote mahala hi mhaka ku va yi za lava loko fika va yingisela tinghoma ta ta ta Mkhonto hala tlhelo mi kuma ku munhu i xave tape liya hi mhaka ku lava ku yingisela Mkhonto loko se a ya ku borhekeni a fika laha borhekaka hi mhaka music wa Mkhonto or a wu yingisele ngopfu obvious u ta yi flip a endla yini a yingisela hala ka Thomas Chauke which makes it ku a vha a va a kuma. free promo, free fan base a swi nga ri bad a swi nga ri bad hikuva ku ku tlanga ni wena ti-situation to tala loko u kha u pfuxiwa talenta leyi ku tleriwa mabirijini swilo swin'wana ni nga twa nga ri swa ku ta ku olova mara eyi swi lava ku ti nyiketela swilo swa tika ta vuya mfo swi lava hi ti nyiketela swilo swin'wanyana serious.
wa tiva ni nghenisiwe a ofisini ni yena sayina swiphepphana nyana ni nga tivi na ku swiphepphana swa yini va ku hi yo contract kasi a hi contract ni recorde album liya yi nga ri na contract lana percentage ya mina ni nga swi tivi ni kuma percentage muni hi nyikiwa 50 rand 50 rand na band ya mina va ku huma ni famba hi huma hi famba ku tekiwangi na swinepe hikokwalaho mi vonaka ku ri na vasesi van'wana lahaya ka albhamu ya nyorexi va mantengu sisters i va i vanhu lava va humaka ka record company hi suka hi famba ni fanekele ku ya tirhela mali ya ku vuya na band ya mina hi vuya kaya ku tirhiwe swinene hi lomu a hi fanele ya va gp station hi lomu a hi fanele hi ya va frenageni hi lomu hi fanele hi famba lomu tikomponi lomu tihostela ni karhi ni ringeta ku endla mali ya ku vuyela ekaya na bela ni tshikise na vana va vana xikolo kambe ke xikwembu xi katekisa fika laha ni yi kumaka malinyana ya ku hakela transport hi ya kaya kusuka kwalaho mi fanele ku tlhelela ni ya ni ya collecta royalties laha ni nga ni ya kuma eh ku tshamiwile va tshame hi layini vakulukumba a ti ri ti-artist va yela ku ya hola royalties ku na nkulukumba loyi a mi vitanaka next next loko a ni langutisa va langutisa tintangu ta mina va langutisa va fika nhlokweni a langutisa nhlokweni a vuya ta langutisa tintangu ta mina heyi mfowethu yakwazi ukugwina isicathulo se loko ni ku vonile lembe leriya u ambele ticathula leti na namuntlha wa ambele tona wa swi kota ku hlayisa titanghu wa hleka suka yima leya jika vuya a karhi a hleka a ku va fo na ku mi byela leswi loko mo tshika ku famba mi lava mintirho mi tirha u ku u tibyela ku ri u ta hanya hi music nsati wa wena u ta famba a musicini u nge hanyisi muti hi music ya ni heta matimba swi vula ku leswi no hlupheka loko ni nghena loko se a ku next ku nghena mina le nyangweni ni ya eka producer boso ya hina u funani chawuka u funani ni ku ni tela ku ko- collector royalties a ku u dayise ngaki ni ku a ni tivi mara nyora yi xi- yi rila hinkwako mani oho hi ta vona xitatimende ke hi ta vona ku u ta kuma mali muni a humesa envelope ya brown a ku hi leyi nghenisa titiwo ni ya huma na two rand ya phepha two rand leya khana two rand yo yo tole mali nchawuka ni ku ni kume two rand uyabona ke uyabona ke a wu dayisanga cinca xitayele xa music wa wena tlanga swahili chawuke a ni swi tivi na ku swahili yi sunguriwa kwini se ni ku nkulukumba loyi a nga la reception ya kona swi vula va nga hembi wayi ni nga tlheli ni vuya ndza lava tirho la joni ni vuya A ni fambe hi xitimela ni ku gaa a xitimeleni ku suka Joni ni za ni ta phaphama Xitandani, Mbitsi. Malunga ni ta fika ni vona Katara ni ku hayi a ni tshiki Katara ni tlhelela Joni ni hayi Joni.
Eish hi yo loko u ta loko dubula swilo leswiwani. it's cause like a ni hleketa nga ri swi humelele dyona ntsena either way you know like okay i leyi gaza reactors lawa ne example ya kahle i leyi gaza reactors u ti dropa video let's say u dropa video ya xigaza sharp okay yi humene video and then after two days video yi na ngani yi na i na 13 views eh uwa ziyakhala mus 13 views awu hi ju phela hi ku yi ta xava xinkwa yo mali ya gaza reactors by focol gaza reactors a yi humesi tinambara yi humesa 13 views ari eh swi vula ku hi fanekele ha yi tshika dideng ha yi tshika total ha ha endli gaza reactors ha yi tshika ha yi pfala and then ni famba ni endle swin'wanyana na swin'wanyana swa vutomi leswi fanekelaka ni swi endla cause either way ni na ti-plans tin'wani na swin'wana na swin'wana swi fanekele ku swi famba kay a na ha endli reaction video i decision leyi nga yi teka siku ro sungula ri ta hundza kay ra vumbirhi ri ta hundza a hi se ra vumbirhi yi tlhela ni ya cheka ku ri video leyi vhela yi se za yi catch-a ti-views kuma ku a yi se za yi catch-a na nchumu okay ku hundza vhiki a hi vhiki hayi se ni vona camera ni vona O_B_S ni vona laptop ni vona malayithi na microphone hayi se hi tlhelela xigazini a ni nge hembi swi nga endla na loko ni heta ku drop video leyiwa yi nga kumi ti-views and then na ri na tshika a ni hembi ni tshama ni kha ni tshika masiku hinkwawo mara ni tikuma ni kha ni vuya lahawani ni ta endla ti-video a ni swi tivi ku swi endliwa yini. a ni swi tivi ni twa loko dyi vula la dyi ku dya tshika mara loko dyi fika kaya dyi vona katara dya vheta ri hayi a ni tshiki swa xigaza e ta vuya xigazini na ndi hayi otherwise i xitori xa kahle for ku xi yingisela a xi phuxeni ma swi tiva ni ya mahlweni hi loko ni tava ku ximatsatsa number one ximatsatsa number one xi xavisa xi xavisa swi tsakisa record company loko na na recorda ximatsitsa number two xi ku gold disc gold disc hi loko u xavise 20000 copies nkarhi wo waluya a ni ri 20000 rand ni ri 20000 copies um na ha le ku kombeleni ka xikwembu ku ri xi nyika matimba ni ya emahlweni ndzi titwa ndzi katekile swinene um ndzi khensa na xikwembu ku va ni wu kumile nkarhi eh, eku hanyeni ka mina na le ka mabindzu lama ni nga ha endla ku ri ni kota ku va ni tirhe na nghwazi hosi ya tihosi um ku nga thomas hasani chauke loko hi langutisa vuyimbeleri bya thomas chauke a byi fani na vuyimbeleri bya ti-artist tin'wana u xavisa ku hindza vuyimbeleri hinkwabyo lebyi byi tivaka bya xitsonga na endlelo ra yena vuqambi bya yena matsalelo ya yena leswi a tsarisaka swona swi endla leswaku vanhu va rhandza va tlhela va tsakela ku va va xava music lowu wa hina loko a heta ku rhekhoda hi ku u hetile loko no endla mistake ni teka album ni yi yisa aka radio vanhu va mavhengele va fona va ni hlamusela va ku u nga ha ringeti u endla sweswo ku ri vanhu se va yimile emavhengeleni va fonile van'wani va fika hi mafoya na mpundzu va ku yi twile se yi kona emavhengeleni ku ri ku ri a no va twisa kunene ku ri hi hetile ku sweka twanani va yingiseri ku ri hi sweke eh, eh, swa njhani na n'wana vanhu a va lavi ku twa sweswo and a swi endleki ka ti
a xi xavisa a swi nga endleki vhele a xi xavisa that mani before xi humesa loko xi humesa mi kuma ku xa humesa namuntlha na tsundzuka khale nyana xi khe kuma ximatsatsa xin'wanyana va ku um xi ya huma mundzuku hambi ku ri ku ri xikarhi ka vhiki so na tsundzuka ni ri xikolweni and then. Loko ni pfuka yi hume hi twelve ya navusiku and then ya exikolweni loko ni famba exikolweni and then hi scroll-a scroll-a vhele ku ri na tifoni kwala na kwala before xikolo xi huma album yi kha yi hume hi thwelufu ya ya ya navusiku loko before xikolo xi huma va ku dlhamani i be i be gold what what gold risa yini sweswiya swo famba na ti-gold na ti-platinum swa ti-C_D. mara a xavisa a dlaya mani a xavisa I think a ri na record label ivi a sayina na Sony and then vhele ti-record label ti ku nyiketa mali in advance before u u u u humesa music album ya wena va ku nyiketa se ten percentage yo u ya u ya tirha hi leswi u swi lavisaka swona if u lava ku hayara munhu wo chaya guitar wa le U_S_A u ta kota ku tirhisa mali liya. if u lava ku xava timpahla u vona ka xapa xikarhi ka vanhu coz i fanekele va presentable u ta tirhisa mali liya mara na tsundzuka ku ey a ya swi endla damani a swi endla sweswo swi endleka ka thomas chauke ntsena a ri yexe hayi vuswikoti ntsena ku na nyiko leyi nga kona u na talenta leyi ni vonaka ku ri u yi kume aka vakokwana wa yena yi tlhela yi engetiwa hi ku katekisiwa hi xikwembu loko a ri exitudio u teka nkarhi wo leha ku hindza tinqambi letin'wana hakanyingi tinqambi leti ni nga ti tolovela n'hweti kumbe hafu ya n'hweti va swi kota ku va va se va hetile ku record album kambe hi thomas joke u teka between five and six months ku heta record ya yena hikuva u lava ku ri xin'wana na xin'wana kusuka eku tsaleni kusuka eka leswo chaya swi va swi ri ka xiyimo xa le henhla swinene um
dana chauke i munhu loyi a nga na ndleve swinene ka ku yingisela music loko u tshamisekile u nga tshamisekangi and um, i munhu loyi i rival yena
i rival ya kokwa njahoke ri va kwatela ku um hambi doctor stole it seems like i yo kwata ku va kokwa njahoke yi nga bukangi eh, stage xa yena loko yi pfula diamond walk Eyi ku ve na beef yin'wana serious ngo lava ku huma tinhlamba ta serious ngo ti kulukumba se loko ni yi vona ngwenya lawa na swi va ku na yona yi khale yi ri yi ri misakazweni ma swi tiva ene vanhu van'wana lava nga khomele va ha khomelelini na sweswiwa e music wu ta ku nghenisa ti-flop na wona music loko wo ka wu landzelela nga wu landzeleli kahle wu ta ku pengisa na . coz wo hlawulela music a wu tirhi ku wu na inani loko i ri i ri na music wo ba i ri hava marketing swa ku fana na zero swi sweswo swa ku fana na zero music wa vava music wa vava too much a hi swi swa loko a lava ku tirha ntirho wa yena kumbe loko a lava ku ku mi pfuna a mi pfunana i munhu a lavaku ku va na nkarhi wo leha munhu a lava ku tirha swilo hi ku tsutsuma munhu a lava ku va na nkarhi wo leha ku kota ku tirha swilo kahle and then loko xitsonga va vula loko ze i fika i nghena i nghena i va ka levhele liya u lava ku va ka yona liya u yi vonaka tv ne u ta twa ku nandziha music u ta twa ku nandziha kahle kahle music wu vava loko wa ha sungula wa ha ri masunguleni le hansi le kha u nga tiviwi hi munhu mara loko vo ze va sungula ku ku tiva ne. hi ta vulavula xin'wanyana hi vutomi bya wena so nto leswo tala loko ni tirha na vona ku eh, namuntlha swin'wana leswi ni nga ni swi kotaka mina loko ni ri one leswi ni nga swi dyondza hi loko ni kha ni tirha na vona um hi khomene kahle na themba as my sound engineer um loko hi tirha studio loko ni lava swin'wanyana leswi hina hi nga tsandzeka ku pfunana hi swona na va vitana va ta hi pfuna studio se hi le ku tirhiseni kahle swinene ngopfu i munhu loyi a nga open i munhu loyi a nga ri ku na mavondzo kahle kahle ku ni ta swi veka kahle mm. ya ku sukela kwele hansi a ka vanyoresa hi te hi ta fika namuntlha leswi hi nga te tani hi nga na ti-dvd na tivhidiyo na ti-dollar a yi kona album leyi ni yi tivaka ya thomas jauke yi nga xanisaniku tama platinum mara leswi hinkwaswo leswi swi endliwa hi leswi a xiximaka ntirho wa yena thomas chauke u hlonipha ntirho wa yena tinqambi hinkwato loko to hlonipha ntirho wa vona tanihileswi thomas a hloniphisaka swona ntirho wa yena va ta swi vona ku ri na vona va nga swi kota ku xavisa ti-platinum na tigolidi na ti-triple platinum

ndzi lava ku mi tivisa leswaku mina ndi tom vuma menejere ya thomas chawuke um eh, ndzi vuya futhi ndzi hlamusela leswaku ankulukumba leyi ni nga tshama na yena na mike maswangani eyi ungwini izulu va ro swikhoko manje nkulukumba lweyi hi yena murhangeri wa ccp eh, ni tlhela futi ni lava futi ku hlamusela leswaku mike maswanganyi handle ka wena ndoda hayi ni nga swi koti ku tirha mi swa vumenejera u endla swilo swi olova mara xin'wana lexi tsakisaka hmm. i ku va u tirha na timenejere leti fanaka na va tom vuma vanhu lava va nga na malembe na malembe va karhi va tirha swa vuyimbeleri vanhu lava va twisisaka ku ri kontraka yi fanele yi langutisisiwa hi ndlela yihi? Vanhu lava va fanelaka ku swi tiva ku ri loko ku ku khampani yi le ku maketeni ka artist yi fanele yi maketisa hi ndlela yihi se swa hi olovela na hina tanihileswi mi hi vonaka hi kota ku humelela loko hi karhi hi promoter artist leyi ya hina ku nga Thomas Chauke hikuva hi tirhisana na vanhu lava va nga khoma leswi hi xilungu va nge i experience ntokoto hi Xitsonga. experience ha khensa maswangana hi khensa na n'wina futhi um n'wina vaseketeri va thomas chauke leswi mi nga swi endla malembe lawa hinkwawo mi seketela thomas chauke mi nga tshiki khomani kona kwalani record company ta mi hlayisa yi mi nyiketa leswi mi swi lavaka na mina ni ta va ni tirhile ntirho wa mina vumenejere Hi ya mahlweni. Loko a vulavula hi vaseketeri kwalaho, handle ka vaseketeri a nga kona Thomas Chauke, a nga kona Tom Fuma, a nga kona Mike Maswanganyi, hambi yona sweswi File yi nga bidlhika hikuva n'wina hi n'wina mi hi seketelaka. Na mi xeweta valandzeri na vayingiseri va music wa Thomas Chauke. Mina hi mina Manana Flora Chauke. mina hi mina ivi mina hi mina manana luxien'we xivambu cawuke
manana floracawuke amxeweta valanderi na vayingiseri va mnisi va thomas cawuke mina hi mina manana flora cawuke mina hi mina i mina hi mina manana luxia n'wa xivambu chauke mina hi mina manana n'wa xivambu jos chauke mani ethel chauke n'wina tanihi va leswinyori sisters leswinyora mi tshama ndlela mi vitana the angels se hileswaku um namuntlha vanhu va ya vona the angels life one se a ni ta kombela ku mi hi byela ku kahlekahle mi sungule rini um eh, business leyi ya n'wina na thomas chauku ya vuyimbeleri
laha hi nga sungula kona mina ni sungule hi 1980 hi sungule ku practice bende leyi hi ti 31 ta january 1980 hi laha ni nga sungula kona ku ta fikelela sweswi ene ntirho lowu na wu rhandza swinene hambi no pfuxiwa ni tlele ku ni ya ku tirheni a ni vileli hi swona ni ku pfuka ni ya tirha hikuva mi pfunapfuna njhani a ku endliweni ka tinsimu leti um mina
ni munhu loyi ni nga wu rhandza swinene music wa thomas chauke loko ni nghenile etirhweni lowu ni fike ni wu rhandza swinene ni wu enjoya ni rhandza leswi ni swi endlaka ni rhandza ku yimbelela ivi se swi fika laha ni dyondza ku na ku composa na swi kota ku composa na pfuna pfuna laya na laya e mara swo tala ku mali leyiwa mali leyiwa ximayili xi ya xi ya yi fanela na ti yi ya xi ya yi fanela ximayili lexi xiwa mara vanhu lavawani e vavasati va thomas jauke either way mara a va swi vuli ku va rhanga va nghena ka vukati kumbexani va rhanga va nghena ka music coz according to leswi va swi vulavurisaka swona swi ti komba i nga ri ku rhanga ku ngheniwa ka music and then mi ta ku ta va vukati after beside if vo swikhumba lawa. otherwise strategy leyi xiwa xa tirha yoza vona kambe na mina na pfuna laya na laya a na ku producer na swi kota na zama mama yembelela ndza ku ri mi tshama mi dluwanile mi ri xilo xin'we mi kha mi humesa eh, mbuyelo wo tanihi lowu wa xivandla xa kona i ku ri ha rhandzana ha hloniphana hi tirha swin'we ha rhandzana swin'we um ma swi vona ku ri kahlekahle ku vuyeriwa ku ve kona la ka bende leyi swin'wana swa kona swi confirmaka sweswo hi leswi na vana va lava nga tswariwa kwale mutini walowu va kha va va va tisa swo fana na sweswi kwala kaya se mi nga hi byelana swin'wana hi mayelana na ku vuyeriwa ka n'wina
ha vuyeriwa swinene ku na ti-summer award leti mm. i nayini leti va nga ti wina um na ti-gold disc na ti-platinum na ti-double platinum hikwasweswo i mbuyelo wa ntirho lowu va wu endleke papa
nambe ta mazita yake hiya xi nga swi tivi ku ya fika kwihi se manjheni n'wina a mi ti lamiseli yini kumbe mi langutele ngopfu yini eka vumundzuku bya ntirho lowa n'wina eka ntirho lowu wa bende leyi ya Christ Job National Resistance hi ku navela ka mina mi nge nge xikwembu xi nga nghenelela xi hi fambisile kusuka eku sunguleni le ka nkarhi lowu taka a xi hi fambisi xi hi nyika matimba ya ku va hi tirha ntirho lowu hi tirhaka va wu ntirho lowu sasekeke va ntirho lowu rhandzeke wu rhandziwaka hi vanhu ene lexi ni tsakisaka ngopfu wu ni tsakisaka wu tlhela wu rhandzana hi vana va hina khona themba va hi joyinile ku va endla mhaka yo fana leyi i mhaka leyi tsakisaka ngopfu yaleyo leyi ka vana vo tala va nga swi laveki ku kandza laha mutswari wa wona a nga kandza kona kambe lava hina vana e ni va bela mandla va hi landzelela ni nge nge hosi hi nga nghenelela yi hi pfuna swinene ya mahlweni ya ntirho lowuwani inkomu kahle kahle without thomas chauke hi nga mi twa siku rin'wana mi ri n'wexe hi ku leswi nyori sister swi ri swoxe leswi a swi le kusuhani mi ta hi twa a swi le kusuhani ngopfu sweswo ku na siku leri yi nga ta huma va ku se hi leyi ya swinyori sister Ah, okay. yi le ku teni yi le ndleleni Ah, so. e va nga yi langutela vayingiseri va hina okay se manjeni hi la ku twisisa kahle kahle ku eh, eh, eh, mi- mi suka kwihi mi ya kwihi na thomas chao i yini vuxaka lebyi nga kona xikarhi ka n'wina na thomas chao o vuxaka bya mina na tatana chauke i vuyimbeleri hambiloko na vuxaka byi ri kona e mara i vuyimbeleri hikuva loko se hi langutile ku sukela kwele thomas chauke a nga ta hi kona hi kuma ku xikandza xa n'wina xi xi- xi hinkwako laha vito ra n'wina ri hinkwako laha mi tirha yini ngopfu kwalaha ka thomas chauke a bendeni ya yena okay mina aka bende liya ya to mas chao ke ni ni chaya bass guitar ka tara le ikuri oh. bisa loko se itwa yi duma duma ku va ku ri mali ya e bass guitar a a ku yimbeleliwe so o ta swa tika ku i va kuma ku endla xin'wani a a groupini and then kuma ku wena i khavisa vanhu lavan'wana na wena va ku veka mahlweni ka profile Cause leyiwa Mr uh, Mathonsi may he so rest in peace a ku ri un'wanyani wa the best guitars ka xigaza futhi ka na sweswiwa i guitarist yo duma swinene mara a nga zanga ku se ha duma se na mini la mpfampfame ni nyiketa ni yimbelela nyana eyi vanhu van'wanyani loko va vona ku se swilo swi ye kona na vo se va lava ku yimbelela nyana se swilo swi famba swi moxeka moxeka a a ni tsake ku bozo leyiwa a yi tiva position ya yona and then loko yi famba yi ya ya sungula music yi fambe yi ya ya sungula music hi side ra yona yi fika nge ku okay a na me se na yimbelela ni hoxile ni ka ni hoxe ni ka album ya thirty two ni faka ti-track timbirhi ta mina nyana ni va twisa no munhu a tshame ka position ya yena a tiva position ya yena loko. Krug wa yimbelela, yimbelela. I nga lavi ku ndla swilo leswi hinkwaswo leswi. I ta vaviseka. Ta Makungu tlhela nyako liya. vaviseka Oh, okay. wena. Iya le ya ya ya n'wanuna liya. Eh.
No, sasa ke se manje Eh. mi sungule rini ku va mi tirha professionally na Thomas Chauke? Eh, hi sunguleli kwalaho ka va 1980 se ivi swi famba swi famba swiya a swi fika laha loko hi ya ku rikhodeni ka yin'wana album yi va fika ku va xava bid gita yi ku saseka swinene e leyi nga ta yi ta sungula ku rikhoda Nine number ximatata number one oh yeah e oh, okay e se mara swona ku tirhana thomas chauke tanihiloko se ku ri muyimbeleri wo vupfa muyimbeleri wa khale swi njhani ku tirhana swa olova swa vevuka swa tika wo tiyisela kumbe swi yo yini
swa olova ya mm, a swi tiki e a swo tika ku khale loko swa ha famba sweswiya swo loko hi ya lomu tiholweni ta swikolo ku fika ku yana um swipenana yana swo fika kwalomu ka vo fifteen rand ya ni kuma leswaku hayi swi tani hi mali ya kahle ma eh. hi minkarhi ya kona eh. kambe ni twa swi swi swi swi na swi ku- swi swi olova hi ku na vutomi byi le ku antsweni byi byi va byi ri kahle so Eya. se kumbexana mi ngo hundzisa Yes, eh, I eh, think eh, loko vaseketeri u ri ku swi- ku swi tika ku sungula, ku ku zwe ku vona sungula swi maviriviri vava nyana ku vano dlaya. thomas Yebo. mathonsi wa famba ka xinyori u ya kwihikwihi wu kontiyiska sweswo o leswiya a a ku a swi va nge tiyiso leyi a hi tiyiso eh. Eh, ha a ni swi twa na mina va kuma va ri va ri van'wana va heta va ni vutisa van'wana va hleva kunene eh. va ku a ah, ah, phela tomasi mathosi i xinyi ri n'wi xaviseli salt brothers e e se mali ya so va tlhela va tiva na timali ta ku i mali muni mm. a yi zangi yi vulavula na vona va yisa lava hina moya mina leswi swi nga tiyisa hi sweswi ni vulaka swona oh. a yi zangi yi hlangana laha va nga vulavula na mina kumbe tatani cavo ku va nga ri kona kusuhana na mina a a swi vangi kona kumbe ku ta ka vona va ku ha hela misa laha swi va zangi swi va swi ri kona a swi va ku vulavula a ni tiku va swi sunguli kwihi va Eh. eya na a mara ni nga vula ku kumbexana va twa ku nandziha ka belgit Eh. eya
se loko nkulukumba thomas chauke va hlamusela hi makungu ya vona tani hi hi muyimbeleri va katsa na ku ri ku ta va na manani chauke kusukela kaya va nga ta rikhodiwa laya va va na album ya vona ku katsa na tatana mathonsi ku nga n'wini se mi nga hi byela ku sweswo swi ta suka kwihi hi n'wina mi nga kombela kumbe tatana ncoko vo swi vonisa swona kumbe n'wina mo twa se swi fikelerile ku se um um mi nga endla swi leswi endlaka tatana ncoke o ni swi vona swi fikelerile ku ni nga endla swo swa mayelana sweswi u nga na sweswi na swona eh. e kasi na vona ke va ku va ni hlohletelisa sweswiya na vona e
me le ku ni tswariwa ne xo sungula lexi ni nga xi vona ka hi tikatara um then loko va ni byela va ri ni tswariwe siku leri ku nga hlangana bende siku ro sungula va nga sungula va hlangana va sungula ku riyaza siku leri u nga tswariwa hi rona so since then um a ni tshama na papa a ni tshama na papa loko va huma a va ta huma na mina loko va vuya va teka katara na mina no papa ni dyondziseni ku dya katara papa a swi tiwani swa ha ri swintsongo ku fana mina ta ku dyondzisa um ku ya nkarhi wu ya wu kha wu ya ni ku fika laha ni sungulaka ku tshama ku nga se va na studio ka ha ri na rehearsal room a ni ta tshama kona ni tipalela le ta ka tikatara ni tlangisa ti-keyboard ni tlangisa kusukela kwalano swi va tano waya waya um nkarhi leyi ni fanele ni ya bolweni ni swi vona ku a wu ri ni tshama laha a wu ri ni tshama laha ni tirha ntirho lowuwani na swi rhandza sweswiwani ni vhe ni sungula ku swi rhandza waya waya yeleyo

a ni tlanga ti-keyboards a ni tlanga ti-showing live ya um ivi swi ta swi ta swi ta leswi ni nga swi vula ku sunguleni loko va hi endla ti-demo ta ti-artist to hambanahambana a ni tshama na vona vutisa loko ni endla yini ni endla yini lexiwani xi tirha yini u kuma ku nkarhi wun'wana va disturba mara va swi vona ku okay va ni komba ku hi leswi hi leswi leswi okay ku fika nkarhi laha ni nga ya xikolweni um ni te loko ni ri xikolweni ne before va swi hleketelela ku um ni nga vuya ni ta tirha ni va engineer se a ni ri busy joni manje a ni ri busy ni endla timhaka ta vuengineer um until ku fika laha ku nga va na studio mulona va ni byela ku hayi um equipment yi fikile mi fike na yona the next day a ni ri laha se se well sis u nga ni byela yini hi relationship ya wena na papa more especially la businesseni ya ya vuyimbeleri a relationship ya mina na vona yi kahle ngopfu yi kahle ngopfu ku ta fika sweswi um a hi vatswari vangani va nga close na vana va vona um loko swi ta ka ka timhaka ta ntirho a tirha kahle swi va i khoni chauke loyiwa eyi matan'wi mize ma ri ku na lembe rin'wana mize ma ri um eh, wa mhani loyiwani i tekiwini i lovoriwini um eh, problem i ku i lovoriwa n'hweti na n'hweti ka Chauke va lava tihomu n'hweti na n'hweti so va ze va va va n'wi jikisa va n'wi tlherisela kaya timhaka leti a mi ti kuma kwihi toho ni i mi ku na munhu a nga ta lovola munhu n'hweti na n'hweti i ya ku lovoleni i kha i ri kahle emiehleketweni ya wena. Danny proper mara i nge lovoli munhu n'hweti na n'hweti ene mi te ri yoho reason yo vukati bya yena byi nga si fanangi mhaka ku damani a lovola n'hweti na n'hweti ku mi swi kuma kwihi kahle swa saseka swinene hikuva hi kha hi twanana loko va ku ri endla lexi ni endla sweswo sweswo ku va ku ri na ntwanano so relationship yi va yi kha yi ya mahlweni hi ndlela yaleyo mm. se ni twa ku ri mutswari wa kahle swinene va hi guide laha wani mi kuma ku ri a huma endleleni ene moya wa kahle ku nga ri kulwa ene xin'wana lexi va nga kahle hi xona futhi i ku ri va swi kota ku pfuna ka rixaka um a swi fani ntsena loko kumbe mi kuma ku ri ku na nkosi kwala tikweni kumbe kwihi mi swi vona ku ri muti wa loya ku hava leswi va nga swi fikelelaka va va pfuna swinene va pfuna swinene a hi ku ri kumbe ni va vulavulela hi ku ri i mutswari wa mina mara va va pfuna va tinyikela swinene ka ku pfuna ka rixaka so na ka maxaka ya vona va va khomaneli swinene ngopfu ni twa va ri ku akeni ka ka rixaka ni nga va vitana ku ri i dokodela ra rixaka swi kahle ngopfu leswi va nge le ku swi endleleni ka vanhu se hosi a yi va engeteleli
um swa kala leswi a ko va sosayiti ntsena kambe i sosayiti ya rixaka ra mina leri ni tirhisanaka na rona hi hanyaka swin'we hi ndlela yo saseka
Ni tinyungubyisa hi yena n'wana loyi ni tsaka hi yena n'wana loyi leswi a swi tirhaku na sweswi a swi chayisa ku swona swa visiwa na swi ku yini yini swi kuma swi ni tsakisa ngopfu na moya wa mina wa tsaka loko a kha endla sweswi a ni ku tirhi lowu a wu fambi u ya phambeni aye a kota swa ndlopa ku kumuka a kota van'wanyana i mbewu leyi a nga yi byala swi ni tsakisa ngopfu hi kona i bebule swinhwanyatana katsakatsana swifanyatana nga kotangi mina nyini wa kona ni nga bebula yena ntsena vanhu vanyana ntsena
papa i munhu wa rirhandzu swinene papa loko va tshame na yena va hi dyondzisa vutomi hi nga fambi hi tongela vanhu ku hi ku ni n'wana xinyoni ni fanele ni famba ni tiva mbavava papa i munhu wa kahle swinene hi ku ri na mina na swi tiva hi ku ni n'wana wa vona hi tele laha kambe ma hi hlayisa van'wana va na vana vambirhi va tsandzeka ha khensa swinene mana ni nga swi tivi ku ma tinyungubyisa hi mina ni tsake ngopfu ku twa ku manyungubya hi mina na mina na nyungubya hi mina loko a ku nga ri n'wina i nge ku ri hava xinyori phesa e vananga yo mani kurisa mani mani kurisa vana va mina na khensa ni a ni nga swi tivi na ku ni na rirhandzu ma ni twa hi n'wina na ku a ni tinyungubyi a ni nyungubyile ku ni famba laha handle ni twa hi n'wina vananga na khensa ngopfu
mina hi mina frederick ngomana ni huma ka mpititi altin ni ah. museketeri wa xinuna swinene e swinene swinene ngopfu lexi nga khorwisaka swinene i ku ti-album ta yena na ti tiva ku sukela kwale ku sunguleni a nga sungula kona ku ta fikela kwala hi nga kona sweswi i yini manje ni xi ku tsakisaka ngopfu hi vuyimbeleri bya thomas chauke ndzi tsakisiwa ngopfu hi ku vuyimbeleri lebyi bya thomas chauke bya aka bya tshinya bya swi kota ku hlanganisa miti leyi nga hambana bya swi kota ku mbohetela lava va nga ku hluphekeni va swi twisisa ku swo leta kunene swa ta hi nga teka xikombiso hi risimu leri nga ka number 17 leri a ri ngo ni ta kala ni ya nghena mozambique ni bana tihlelo lava kombisaka ku swo swo leta kunene hosi na wena yi ta ku hlamula swi le kuteni se ku na van'wani vanhu kwala misaveni yaleyi eh, eh, eh, loko thomas chauke hi mintirho yakwe leyi nga tliya yi vonaka n'wana wun'wana a tshuka a wina xo karhi kumbe ka munghana lonene
youtube ene kumbe ka tisama kumbe swi kuyini swi kuyini va kona vanhu va nge hayi no no no no wa feviwa nkulukumba loyi a wa feviwa loyi ti-artist ta matsonga ti tele ngopfu musi kasi ku ngo hlula yena ntsena u va byela yena va lavo tala Eh, lexi ni tsakela ku va byela xona a va swi tivi ku leswinene swa tirheliwa ya nakona buku ya kombisa ku bana mandla ka un'wana makwerhu hosi yi ta ku engetelela kumbe yi ta ku rivala swidyoho swa yena xikan'we na vo tatana chauke ka number 18 hi na xikombiso xa kahle la va hi byelini ku bana mandla ka un'wana munhu hosi yi ta ku rivalela um a va swi tivi vanhu va lava vulaka sweswo vo tala ku a wo fika le ka munghana lowunene kumbe u fika humesa mali kumbe ku yi ku ni vonile i vanhu va yingiselaka music va wu twa ku wu hloteki ku fika kwihi ivi va vhota a ku langi va ka munghana lowunene mm. hi hina hi vhotaka ene hi vhota music lowu wu nga na ntiyiso na loko va tshuka va kume ti-award yo fana na swa ti va va va rich platinum kumbe gold disc swi hi komba kahle ku swi swa vona va tiyimiserile va teka nkarhi ku swi endla swi endla ku hi nga lolowi na hina ku humesa tipeni ta titsongo hi va sapote ku va nga wi a va yi mahlweni va hlayisa xitsonga lexi tanihi ku hosi yi va rhumile ku ta xi hlayisa um xo hetelela lexi ni lavaka ku xi hlamusela hileswaku um hina hi nga va ccp hi titwa hi ri va matimba swinene loko aka xitevulu xa hina hi ri na artist yo fana na thomas chauke leyi laviwaka hi tikhampani hinkwato ta afrika kambe ku va ku ri hina loyi hi nga n'wi khoma hi tiba swifuva hi tlhela hi tindhundhuzela ku ri hina hi nga khoma tinghwazi la ccp na mi khensa na mi khensa
ayi nto engari ku rona nkarhi wa hina otherwise youtube if u vone video leyi wa ku ta fikisela lamakumu ni lava ku khensa nkarhi wa wena ni nga tshembi ku ri hi ta swi kota ku yi heta hi tshamini kan'we ene video leyi size yi endla na one hour leswi vulaka ku hi save nkarhi wo tala ngopfu lexi ni nga xi dyondza ka video leyiwa i ku ri hinkwaswo leswi u swi endlaku if u tiyimisela and then u u u lava ku swi humelela u ta swi kota ku swi endla ku swi humelela coz u swi twini ku ri hi ku samarisa u swi twini ku ri a ku ri hava na peni ku tshikiwe xikolo ku sunguriwe hi magogogo leswi munhu a nga na swona a sunguli hi swona a endla something and then leswin'wanyani swi ta landzela as nkarhi wu kha wu famba swi nge vheli swi a ku na a va ri Xinyori a nga sungulangiki album thirty two or thirty three khe ku ri album ku ri nqambi leyi kulukumba u sungule ka number one ku ri hava fan base ku kumiwa ti fifteen rhandi ti two rhandi ku horiwa tona music if u wa wu lava music wa hakela wu ta ku hakela mara swi ta lava mbilu swi ta lava ku tiyimisela swi ta lava ku va kona swi ta lava marketing swi ta lava ku. ku va na confidence hey ku ta laveka confidence so na nyuma njhani njhani swi ta fanekele swi vekiwa asayitini otherwise ni kombela ku subscribe ka channel ya gaza reactors and then u like video leyiwani and then u make sure ku ri u tlika video leyi nga laha if u lava ku vona video yin'wanyana yintshwa kumbexani video yin'wanyana leyi nga reacta ka yona ya xitsonga xigaza u tlika lawa because hina hi react ka tivhidiyo ta xigaza ntsena otherwise kusuka ka mina ku ta ka wena museketeri na murhandzi wa gaza reactors ni ku rhandza ku penga hi rirhandzu ra love leswo